kuita basa because moti takati chadzidzira here kwedu kwatabva uko kuno kudzakatoibva
Ah, inga makagarika nzara inongotiza eh, habla tinofara zvakanyanyisa nokuti kamuchira kwamaita sekutaura kwatamboita mm. tati tiuye pana baba kuti zviri kufamba sei chii chiri kumboitika uye mukuda mukatiudzawo kuti zvii zvakanatsoitika kusvika baba vazorara muraramiro wavari kuitawo
chakaitika pana baba baba vakabuda pano vaine huku yavo vakanga vativo vari kuenda kumbonotandara nemadzisahwiri avo asi vakanga vativo vachada kunotenga imbwa saka vakabva vadzoka pano vasisina huku iya vadzoka vasisina huku iya ndakaona baba vadzoka vane imbwa asi ini handina handina zvandaiziva hangu kuti chii chakanga chatora nzvimbo kuti vawane imbwa iyi mushure memazuva mashomana pakasvika vamwe vakomana pano vakomana vakasvika ndobva vatiwo a ah, amai muchiona tasvika panapa baba ava vakatora imbwa yedu vakatibira imbwa yedu baba vakabva varamba kuti a ah, ini imbwa ndakaitenga nehuku yeye ndakabva nayo pano ndichinda kudoro mushure memazuva azvetati gare gare mushure memavhiki matatu baba vakabva vatanga kurwara ndobva tatanga kufamba kwataifungidzira kwese vakatanga kurwara sezvamuri kuona izvi vachihukura kudai vachingoparapara pasi vakanga vakatanga kutorarama saizvezvi havana rimwe basa ravanoita havana zvimwe zvavanokwanisa kuita munhu akutongorarama achitongotevedzera zvinongoitawo imbwa takambozama kufamba kumaporofita nekudzin'anga asi a zvose tazama kuedza zviri kuramba urwere hwacho huri kuramba huchingokura kusvika pari zvino vanhu vese vemuraini nezvivana zvidiki vanenge vachingosekawo vachitevedzera marwariro atakasangana nazvo mukati meupenyu hwedu pano pamusha semhuri Yaa mararamiro acho akatooma zvekuti zvose zvatatitarisirawo kuti baba vachange vachiita pari zvino zvakatotiomera. Eh, mama mati imi makambofamba ma- ndanzwa mati makamboenda kun'anga makamboenda kuvaprofita zvese zvakaramba ko mune here zvamakamboedzawo kuti muone vakomana vamambotaura vaya vanga vachiti vakabirwa nguva kuti munzwe kuti ivo vari kuti chii kuti havana here zvavanoziva kana kuti zvingagadziswa sei
paurwere huna baba uyu takamboedza kuti tizame kutaura nevakomana vakanga vachifungidzirwa kuti ndovaive vari zivembwa vakomana ava vakatanga vachimboramba asi pakupedzisira vakomana ava vakazobvuma shuwa kuti aa tisu vari dzivembwa asi kuti tibvise zviri pana baba ava vakomana ava vakati vanoda mombe 15 saka muri kungoonawo zviri pano kuti hatina chatinacho hatina kana huku kana mombe kana chii saka zviri kutotiremerawo tiri kutoshayawo kuti tozvifambisa sei kuti baba utano hwavo hudzokedzane pahwakanga huri sepakutanga nekuti zviri kutotiremerawo iniwo ndinongovawo mai vane vana vavo handina rimwe bhindauko randiinaro svikai
zvotoorumwa ah, maizi moto nembwa yenyini
ah, munhu zvongopanduka sembwa ah, nyika yakaoma Masera sei mai Zimuto? Tasera masera sei? Masera sei vanorwara? Ah, vanongodero.
Ah, sure. Ko makati nei baba? Yevo makati zvenyu baba, ndozvomunongovona kuno zvakatiwira izvi zviri pano muvillage medu umu. Ah, zvinowanikwa muupenyu. Ah. Ndo mapinda kwacho upenyu kuno vanhu vanonga vachibata zvakasiyana siyana. zvinowanikwa asi zvinopfuura ah, vanhu ngavadzidze kusaba mhani haa ah, ndozvatitambudza ee haa ndizvozvo asi hakungoti kana zvinhu zvadai vanhu vanofanira kuzvigamuchira kuziva kuti zvinowanikwa zvichapfuura hazvo tinotei ah, mama mati vakomana vakatiwanda mombe 15 mm. ee kuda kweimbwa chete imbwa yavo ndongabirwa ngoda mombe 15 Alright, ya zvakaoma. Alright, saka baba ava ndikuona kuti pakugara kwavo vakagara maminetsi maviri matatu vari kukura. Saka kana pari panyaya dzechikafu vanoita sei, vanodya sei, vachiri kugona kuita semunhu here kati vakurarama sembwa? Ah, vakutorarama sembwa. Ko kana dziri nguva dzamanheru pakurara pa vanongorara vachingoita sezvekuita kwavo nguva dzese dzeusiku? Eh, vanenge vachitongoukura sezvavari kuita chero mumba havachatomborari mumba vanongorara panze vachingoukura. kura sembwa pakasvika munhu vanenge vachingokura sembwa seizvezvi zvamuri kungoona zvavari kuita eh, ah, saka upenyu hwacho eh, hwakati omei asi hazvina kushata zvo zvinoita zvakanaka mai saka imiwo semudzimai ari kugara nababa mm. muri kuzvitora sei munozvigamuchira sei sokuti so vanhu vemunharaunda vari kuzvitora sei urwere huri kuitika imi muchizvigamuchirawo sei nekuda kwemaactions anoitwa nevanhu vemunharaunda ah, ini maitiro anoita vanhu vari munharaunda anondibata zvikuti mararamiro angu anga ari pano pamushanda achitarisira kudzokera kumashure nekuda kweurwere hwababa uyezve tachitarisirawo kuti pamwe kuda tikafamba vanogona kupora zvino zviri kuramba vanhu vemunharaunda vanogara vachingoseka maitikiro azviri kuita pano pamusha
saka nhai mama e, baba vasati vasangana neurwere hwavasangana tingati vava nenguva yakadini vane urwere vave nemwedzi miviri vachibatikana saizvozvi orit ivo vanga vachiita nezvechii vanga vachishanda munhu anga achienda kubasa here ah, basa ravo tatingogara pano pamusha hedu tichirima mumunda umu tatirima kotoni nezvibagwe ndozvazvichingotipawo mari Alright, saka iko zvino havachakwanisi kuti vachipinda mumunda nekuda kweutano hwavainavo eha pari zvino zvinhu zvakatooma but akutotarisira kuti mvura yakuda kutonaya kuti tidzokere kumunda zvino vari kungoramba vachirwara seizvozvo ah, makadii makadii mhuri yezimbabwe tiri kuno kwagutu kumasvingo kwachief chitsa tiripo mudunhu masabhuku yechimutando zvamaona pana patafambira murume wamaona anga ari papa anga achirarama sembwa murume uyo anonzi peterson chamutengure Murume uyu anonziye e, akauya nembwa yanga ainayo isingazikanwi kuti yakawanikwa kupi nemudzimai wake. Zvino panonzi pane varume vari kuti vakabirwa mbwa ndivo vakaita murume ararama upenyu hwaari kurarama uhu hamavadikani zvakaoma zvinhu zvinorwadza tvarume vari kuti vanoda mombe 15 nokuda kweimbwa chete imbwa inohukura vanoda mombe 15 kutaura pano rezvavakaita murume uyu e, ndo zvamuri kuona zviri kuitika kuno kunzvimbo kunoko saka hamavadikani ndo zvamunoona peter anoda kuti abatsirikane padambudziko raanayo nokuti ndiye bread winner Munhu anorarama nezvokurima rima asi neupenyu hwaave nahwo hachakwanisi kuti ararame. Akugara achihukura kana kudya chaiko akudya sembwa hacharari mumba zvese zvichireva zvekuti hapasisina baba. Tinokutendai hama wadikano inokuteerera nerubatsiro rwenyu rwamuchapa. Ndini wenyu ndinoitwa ini Debson Chinomomo. Tinowanikwa tiri kuGwanzi TV. Tisu tiri kudai kukupai zviri kuitika mukati menharaunda matinorarama. Sarai murugare.